be like smoke go dey come out e go dey make vuuuuuuu later e go just burst out who una think say um e dey carry problem between pics and editorial welcome to naija daughter TV if today na your first time coming across this my channel please subscribe do well to subscribe in this channel we dey talk story and we still dey give advice and we still dey talk put wetin we see say e no normal and dem no do well na im we dey do for this channel yes I get another channel also Esther family TV yes I dey vlog for there I dey make my daughter hair yes I just go run comb my hair pack my hair I say no let me chook my mouth for this matter eko meme wey dey between pis pistom and eh editorial editorial and Amy or editorial five five yes I know her as editorial five five before editorial and Amy. Na big youtuber, she get almost um two million abi I no know, I no know again, I no dey follow her subscriber. You know this Pstorm I will drop my word, she's mannerless, yes. You know say people when when dem suffer, when dem dey suffer, dem see small breeze, small breeze wey just blow dem, dem go just dey do like this dey go pururururu, dem go just dey, dem go forget where dem for dey come. Why I talk like that, I will drop that my word, why I talk like that in this particular Pstorm, Dem pistom abi pistol abi anyhow I pronax am make una just take am for me. Initially all her load e don rish my table. Den wen e rish my table I no wan tok di load my beautiful sister Ekeme me I first tok to you first before dis pistol. Sister Ekeme editorial na your sister na your cousin na she brig you come out for dis social media you know if editorial and pistom get misunderstanding or something dey wen you dey tok to your sister she no wan hear Why can't you visit live stream you go visit live stream presenter you go chat dem up for you to sit down because as you come out you make a video many of us me I no watch o na my sister my beautiful sister Vicky Corner if una no know Vicky Corner na she na she even make me go watch the video na her house I for hear the load na I run pick my shoe I say no my ear must hear na i run go there na i go hear the matter say hey this one pass baba o oh. wetin dem say mama no hear esther don hear naija daughter don dey load am o oh. eh eh eh eh naija daughter don dey load am o oh. na i go hear say my sister don dey load ah i say wetin my sister load i wan be relax me i sleep na i say no i dey see one i say no na i load na i wash am na i see say ah he say make una go wash ekeme um UK family na I run go wash am my beautiful sister UK family we still know you as Ekeme if something like this dey happen we know say you hide under the umbrella of editorial five five to take grow you no be like us when we dey the street when we struggle when we understand if this one na like this this one na like we no still understand we still know person when we go call we still know the one wey still pass us when we go call you no dey like that you just sit down your YouTube just monetize you get your subscriber you no know anything then how then when you see say something like this dey go on about pics eh eh pics me i just dey call am pics china pistom china then you go visit live stream you go visit big youtuber wey dem no pass you dem go allow dem go tell you see how dem take dey do am if na pee una dey expect dem dey do am manual una go do am manual for you to come out and everything wey you talk dem just dey know say you and editorial una no una no dey play and na editorial bring you come street some people go join you some people go join editorial You understand but for me I dey against anybody wey assist if na when pistom and editorial get ev all the load I get am o but I no wan burst am out as you say fi pistom don monetize we no wan hear if you want say make we load am the person wey load me with the thing the person pistom tell am say make he send my own chine go give am mostly this my naija daughter tv that time I dey grow am Pee some say me I wan use am grow. I think your matter still reach my table now. Say I wan use am grow, say I never even get reach one thousand subscriber and me wey I never get reach one thousand subscriber, me don monetize. Most a lot of people wey I don assist for this um YouTube street, person I dey assist person, na person come meet me tell me say, Sis, I beg you fit help this my sister? I say wetin? The girl load me finish. I say you never even see your own, your own never even complete, you dey drag another person, let your own complete then you go fit um bring her. He come say no she, the girl just explain, I come say okay wetin you go do? Tell this piston abi piss, me I dey call am piss, piston, tell her make she reach Ehn out to me make we know wetin be the matter if na go go pin if na for how to know resolve am to restart am or make we call people when we go still call make we know how we go take resolve the matter so that make the thing you know make her channel come back na him she tell this girl o know wetin this girl come tell her this pistom he tell her the girl come tell her say make she send my channel the girl no send my Esther thank God he come send naija daughter TV this my particular channel so go give this girl

Hey! If everybody now, come piston, come here I tell you. Now we when we dey abroad, now we dey view now. Person like me, I never be content creator. I love to watch Africa YouTuber, Africa family back home. I love to see a lot of updates about Africa. That is why many Africa people blow. We wen we be content creator wen we dey do family vlog for Europe e dey hard us because many of Africa people wen wan view ux na Africa people na dem wan view us make dem see our life but number one data number two light me wen I dey Europe if dem put two content creator Africa and Europe I prefer to watch Africa eh eh eh family vlog. Na you carry that your mouth dey throw am give YouTubers say everybody wetin you get na you dey feed people You no know go help you. E no be say many pipo eh pipo just dey YouTube many eh many of dem na di eh YouTube dem take dey survive. E no mean say pipo just dey some pipo dey YouTube I know a lot of pipo wey dey dis YouTube they are just doing it a lot without dis money without anything they are just doing it just for dem to know one of two pipo to have family to Na you start to dey throw that your mouth dey tell the person say eh I no wan load the load all your load e dey my see am na like this e dey I hold am like this I no wan load am the only advice wey I wan give you you and our sister UK family make una quiet no matter how you go come outside talk about editorial people go lash you people go lash Ekene Because if you see this matter, if you see when Ekeme, I not say make you your person sister and im person not dey play, make dem be enemy. No, but if people open eyes, na look welu welu among people when dem dey here. First of all, the problem when e first come out na Ekeme na im give am ten thousand. Then she come out. She know say if e come out tell people say editorial give me five thousand, people go lash editorial and normal people go lash am. How can somebody stay with you for many months, e dey comot, you go give am five thousand? She know, number one. Number two, Ekeme and um Piston as their friendship dey. Ekeme if you you really need good and you need pics for this people, take this matter out of social media, yes take this matter out of social media, if you talk to editorial she no take, then do your own research for the background, go live stream am um live stream presenter, ask them, chat them, dem go even tell you immediately dem go tell you say contact me on my IG, see my phone number. Immediately dem go send you their phone number then you go chat them then dem go resolve a lot a things una own na hide under the umbrella grow una no know anything yes because una no dey street Pistol when when he come dey see dey say na him na big youtuber who dash you big youtuber may God let you big may God let everybody big that your ego carry am come down like this like this people wey don even big people wey dem even big dem still dey watch You big reach ogom series ogom series I never reach hun abeg my people if una no get ogom series make una follow her I never reach hundred subscriber when that lady dey follow me talk about their nello talk about their Sandra talk about their Enge talk about their eh eh Nneka abi eh Nneka abeg if I if I mother your name a lot of big big youtuber surround this lady but she still watch people who be you you dey use mouth take dey chop chop youtuber. Respect yourself, you my sister Ekeme carry that find how you want to resolve the problem then if you resolve am make you just say you monetize make you not bring anything out because if you bring anything out you start to dey dig this matter we the sit down talk presenter wey una dey feed uh -huh. we go dig am personally me me i go analyze am we get part one part two part three part four part five in fact part ten make una just hide this cakes okay you my beautiful sister editorial please sis okay family people Is good to help dem o but na dem beat person pass if dem beat you dem put pepper for this your eye you no see cry cry wetin I go just advice you you know say China e hard to get for this street you understand e hard please you don already do am for her please resolve am if there is any place because the other part now your sister say then don get di passport den you try stand by dem to resolve dat go go pin I will throw dis one because na your go go pin first day make you know say I know all di load na your go go pin first day den you vex remove am make she bring her own come out na e come be di problem and she don get her own now make di person wey first put am make e bring e own come outside di person no dey to stand to assist Please sis am begging okay am using this my media to beg you forget all the hum hum when you dey hear I know wetin you don dey feel now so okay let me leave her with Ekeme may I say I want to solve am that is the essence you dey now okay please forgive them forgive mostly this peace storm she's I don't know what to talk forgive am because that my first video wey I for talk I lash you well well I say at least Moxie dey there You get siblings surround you, your husband dey there. No one come fit talk to you to fit do and to forgive and forget. And you are a Christian, you baff every Sunday. I know say if, if when somebody is hurt, you go say you don't forget, you don't forgive the person. But for you to see the person, say you with and they, it they hard. But because of God, just have one minute with her then solve am please okay no look the side talk when you dey hear no dey look the eh, play pepper dem pepper dem when dem dey do just neglect dem you understand do wetin you suppose to do then leave am the piston her ego too much na she one one day one even watch the video say maybe na no wan watch my video hey people my people wetin eh wetin aboki man no see for gate o oh. hey wetin dem say estelle estelle when e dey grow dem wan use me grow e don land for my table pepper eh abeg i no wan chook mouth put again you know say this eh, social media this street e hot too everybody dey look for view hey everybody dey look for view abeg eh this small thing wey i talk now now i know say i know the loader i really know am well well make una respect una sef o okay if you dey do say pepper editorial please do am small respect her we when we no get umbrella hey why people when they really help why they no dey appreciate why people when family sister brother help why they no dey get small Say ah see as ur ogom series see as u dey talk am hey na na Sandra grow make me grow why can't some people be like that why can't u appreciate u don do live stream u don suffer u don look for subscriber u think say to grow channel easy dem just carry una una just grow then una just sit down for una channel start to dey talk to person without beating my beautiful sister UK family If you mean well okay you don talk to your sister she no hear look for solution no come out for social media again okay take this matter out of social media yes take it out of social media no dey do editorial pepede for me I look am say pepede we must do it without you that is wrong you say you and your sister that one no concern me o if una get issue make una fast una want to solve am

content creator mm, mm, mba because dem no dey watch me because dem no even know me this one wey i even talk now because of piston piston say who be me me why i dey grow me why i dey grow my channel monitor my google pin dey everything dey hey, problem not too much problem not too much oh seventeen minutes i wan take this am may i leave una my beautiful people problem too much oh you say me why i dey grow i wan use am grow say i still carry you come out for my channel i never wotowoto you respect yourself okay no dey throw mouth respect people You no know who is who, you no know who dey watch you. Get that respect, okay? I'll see you in my next video. Please, if you never subscribe to Vicky Corner, yes, it say, if you want cry, go your channel, go cry. Now you sit down for my channel, they cry. if you don't get Vicky Corner, wait till they wait for. Go get her, okay? You go, they bring and come and woto woto for you, okay? Thank you. I will see you in my next video. Those people want I just mention, Vicky Corner or Gum Series. Ah! You not follow them, okay? I'll see you in my next video.